Eifed hefyd. Ac fel dywedais i, cyfeiliai gyda Ceinwen Stewart oedd arfer bod yn athrawes y delyn iddo fe. Y côr sy'n dod i'r llwyfan nawr yw côr Merched Glyndŵr, a dyma'r côr, mae Gwawr, yn fawr fach ni, yn. ar y core. So groeso i Merched Glyndŵr. Fe gafodd y côr ei ffurfio ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst ac mae'r côr hefyd wedi ennill yn yr ŵyl hon ac yn y Steddfod Genedlaethol sawl tro. Lia Owen sydd wedi hyfforddi nifer o'r cystadleuwyr yn ystod yr ŵyl heddi sydd hefyd yn arwen, wedi hyfforddi ac yn gosod y darn Salm Salm, beth ydwch? Salm 46. Byddwn yn ei dehongli yn y man. Leia Owen hefyd yn gyn arweinydd parti'r Ynys a Meibion Twmonant. I ni wedi clywed oddi wrthyn nhw yn gyn teno.

Côr Merched Glyndŵr, y trydydd côr heno. Côr Merched y Garff fydd yn dod i'r llwyfan cyn bo hir, y parti y côr ola yn y gystadleuaeth heno. Y beirniaid yw Aled Lloyd Davies, Dwynwen Jones ac Ann Williams. Ryan Jones wedi torri gwefus yn gynt bore yma yn ôl pob tebyg, a dyma'r ail ŵyl ger y dant iddi hi feirniadu ynddo fe eleni, ac fe wnaeth ei feirniadu yn y Steddfod Genedlaethol pan oedd y Steddfod honno yn yr Rhyl ym 1985. Dyma ni nawr, beirniadaeth a gystadleuaeth fawr heno. Wel, annwyl gyfeillion, ar ran Misus Dwynwen Jones a Misus Ann Williams, Fi, y creadur distadla o'r tri sydd wedi cael y gwaith o geisio rhoi'r feirniadaeth ola yma heno. Ga i ddeud gymaint da ni wedi mwynhau y gystadleuaeth a dwi'n siŵr bod chi hefyd wedi gwneud yr un peth. Nawr, Gosod Salm 46 o'r Beibl Cymraeg Newydd. Nid tasg hawdd ydy newid rhythmau y William Morgan am rythmau'r Beibl Newydd. A y gamp, jyst i mi gael, dwi mond isio eiliad i egluro pam fod pwy sydd yn mynd i ennill yn ennill. Y gamp oeddan ni'n teimlo ydy corfannu naturiol. A cadw y rhythm lafar yn y canu. Heb lusgo a chyrginio na seibio'n ormodol, a heb ruthro na chipio'n ormodol chwaith. Mae yn salm â digon o amrywiaeth mynegiant ynddi hi. A mae'n salm, yn ôl yr Athro Gwilym H. Jones, yn salm o obaith, yn salm o lawenydd di-gymysg, yn salm hyderus, yn salm orfoleddus a hapus. Ond nawr te, ar ôl deud hynna, am y canu swynol di-ffiant, ac am yr addewid sy'n ei canu, er efallai yn annaturiol i corfannu mewn mannau, mae lleisiau'r ynys yn cael y pedwerydd safle. Dwi fel, dwi fel Norman Lamont yn dweud rhywbeth fel hyn. Am, am i gosod mentrus, y mwyaf mentrus yn y gystadleuaeth, a'i canu ysgytiol mewn mannau, er, dwi'n pwysleisio hyn, heb fod hanner cystal ag oeddan nhw yn y gwrandawiad glywson ni Rhyw dair awr yn ôl, mae Côr Merched y Gard yn cael y trydydd safle. Am eu canu grymus, lliwgar a'u disgyblaeth ragorol, er efallai fod 'na gyffyrddiad bach llafurus mewn mannau, Mae cwrs hiriol yn cael yr ail safle. Ac am i canu amrywiol, naturiol, meistrolgar, lliwgar a llawen, dwi'n pwysleisio'r gair ola' yna, a llawen, Mae Côr Merched Glyn Dŵr yn cael y safle cyntaf. Yn gyntaf, Merched Glyn Dŵr ac yn derbyn 175 o bunnoedd o gronfa fanesu Jamie Parry Williams a thlws yr ŵyl ynghyd â Tharian Goffa Dafydd o Feirion i'w dal am flwyddyn, a'i arweinydd nhw wrth gwrs yw Lea Owen. Merched Glyndŵr wrth gwrs o ardal Dinbych. Yn ail.